Rahmani Rabbii isin irratti haa jiraatu. Obboleeyyan keenya mee hadiisuma tokko lama gabaabaa waa'ee soomanaarraa waliin laalla dubaarra inshaallah. Rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaami eega baatiin soomanaa tun baatiin ramadaanaa tun akkaan fadlii qabaachuu kabajaa qabaachuu rabbiin bira darajaa qabaachuu waan jannata nama naqaa waan gartee guyyaa qiyaamaa magantaa namaa fuudhaa ta'uu Rasuulli aleeyhi salaatu wassalaam nu barsiisaniin booda soomana akkanaa kana ka jannata nama naqu ka gartee Rabbiin biratti magantaa namaaf dhaabbatu soomanuu nu feesisaa jechuudha. Soomanni akkasii san Rasuulli aleeyhi salaatu wassalaam akkami jee? Rasuulli gaaf tokko waan jee hadiisa sahihaa keessatti man lam yada'a qawla zuuri

Namni jacha kijibaa hin dhiisin, ammaas itti dalaguu hin dhiisin, Rabbiif haajaan takka hin jirtu, Rabbiin haajaa takkatti hin qabu, inni nyaataa fi dhugaatii isaa dhiisuu keessatti haajaa itti hin qabu jedha Rasuul Salaam. As keessatti maal irraa fudhanna maal nu ajajan? Jacha kijibaa dhiisuun. Jachi kijibaa hogguma takka illeehu bakki inni nama geessu hanga Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa jedha Rasuul Salaam hadiisa biroo keessatti Nam tokko kijibuu irraa hin deemu haga Rabbiin galmee isa bira jirtu kijibaa je'ee katabuttii je'e duba. Namni Rabbiin kijibaa je'een hulii gaa waan kheyrii takka illee irraa hin eeggatin jechu. Kanaaf kijibni soomanaa fi soomanaa ala illee dhoowwamaadha. Kanaaf Rasuulli alayhi salaam hadiisa biroo keessatti osoo gartee ati tabaaf illee taate tabaaf illee taate hin kijibin ja'a. Hadiisa tokko keessatti Rasuulli alayhi salaatu wa salaam Yoo nama taphachiisuu illee fadhe waan dhugaa malee namaan hin taphachiisu jee waan dhugaatiin nama taphachiisaa jechuu. Kanaaf waan haasoynu keessatti arraba keenya eeggachuun akkaan barbaachisaadha jechuu. Wa khaasatan baatii tana keessa maaliif baatiin tun fursaa gurguddoo carraa gurguddoo namni muslimaa jannata harkachuudhaaf inni gartee maali qarree gubbaa dhaabbatu jechuu. Ka yoo baatii tana akkaan soomanee Akka Rabbiin barbaachisutti jecha kijibaa dhiisee, waan gartee hin barbaachifne hunda dhiisee, iyyaan waan hamtuu laaluu, afaaniin waan hamtuu dubbachuu, harkaa fi miilaan gartee waan hamtuu dalaguu itti deemuu yoo dhiise, soomana kana akka Rabbiin, akka Rasuulli aleyhi salaatu wa salaam itti nu ajajanii yoo dalage, inni maali? Jannata seene jechuudha. Warra soomanni kun magantaa fuudhuuf irraayi taha jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya jecha kijibaa dhiifnee, itti dalaguu dhiifnee, Soomana kana keessa waan kanarraa fagaannee halkan keenya maaliif fixuu qabna? Guyyaa keenya haga dandeenyuun maaliif fixuu qabna? Quraana qara'uu, akkaan gartee zikrii heddummeessuu, akkaan gartee jecha dhugaa dubbachuu, waan gaariin wal ajajuu, hamtuurraa wal dhorkuu kana fixuu qabna. Kanaan isiniin jaa sagantaa gabaabduu kana keessatti obboleeyyan kiyya anaa fi isinis warra akkana soomanee kijibarraa fagaatu rabbi nu haa godhuun jaa.